Traddodiad y Fari Lwyd. Arferiad y gysylltir â'r Calan a chyfnod yn y Dúlig yw'r Fari Lwyd. Penglog ceffyl wedi orchuddio a lliain a rhibane oedd y Fari. Byddai'r penglog yn cael ei roi ar bolyn fel y bydde modd i berson oedd o dan y lliain agor a chau'r geg. Byddai grŵp o ddynion yn mynd ar fari ac yn ymweld â phob tŷ neu dafarn yn yr ardal, gan ganu penillion hwyliog yn gofyn am wahoddiad i fynd i mewn. Byddai perchennog y tŷ yn ateb her y penillion cyn penderfynu rhoi mynediad ai peidio. Gallai'r cyfnewid hwn barhau am dipyn o amser a byddai'n anlwcus gwrthod mynediad i'r Fari Lwyd. Goroesodd yr arferiad hwn ym mhentre Llangynnwyd, ger Maesteg, yn sir Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n wedi'n cynnesu yn ysbryd i'm berwyr yn nos yn nos. Wy di normal dda wag efi wir. Diolch mewn boys. Mae hyn yn ein arferiad gyda ni yn Llangynod mynd o gylch y ffermydd, amser y Nadolig a phen ceffyl wedi ei addurno gyda sêr a ribana a mae yn hen arferiad a'r cynta glywes i sôn amdano oedd ewyrth i mi yn dweud fod e'n byw yn Llwynbrain, yn ogyn, ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod yn grôs i Gaea Bryn Llewarch y mae ynni dros gan mlynedd yn ôl. A mae'r un arferiad yn para o hyd, a chi glywsoch ni'n canu yr hen benillion, ni dorson ein crimpa wrth groesi'r sticilia wrth ddyfod siag yma i ganu. Ond mae'r Fari Lwyd fel llawer o bethau herill yn moderneiso, yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn taw mewn rhyw gar neu jeep fyddan nhw'n mynd allan o gylch y ffermydd. Wel, ia, fi mewn at y cwmni.
Mae un yn un arferiad gyda ni yn Llangynnwd. mynd o gylch y ffermydd amser yn y Dolig, pen ceffyl wedi addurno gyda sur a ribana, a mae e'n un arferiad, a'r cynta glywes i sôn amdano o'dd Ewythr i mi yn gweud fod e'n byw yn Llwyn Brain yn Ogyn ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod yn grôs i gaea Bryn Llwarch a mae ynni dros gan mlynedd nôl, a mae'r un arferiad yn para o ŷd, a chi glywsoch ni'n canu'r un benillion, ni dorson yn crimpa wrth groesi'r sticcilia wrth ddyfod siag yma i ganu. Ond mae'r fari lwyd fel llawer o bethau eraill. yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn taw mewn darnau jeep fydden nhw'n mynd allan o gylch y ffermydd i afu mewn at y cwmni. Trafodwch y cwestiynau hyn gyda'ch partner. 1. Faint o ddynion sydd ym mharti'r Fari Lwyd yn y ffilm? 2. Dodwch y geiriau dych chi'n nabod yn ystod y canu. Tri. Beth fydde o gwmpas pen y ceffyl? Pedwar. Gan bwy glywodd y siaradwr am arferiad y Fari Lwyd? Pump. Aralleiriwch ni dorson yn crimpa. Chwech. Beth yw'r gair am sticil yng Ngheredigion? Saith. Be sydd wedi digwydd i arferiad y Fari Lwyd? Wyth. Yn ôl y siaradwr, shwt fydd pobl yn teithio gyda'r Fari Lwyd yn y dyfodol? Dyma destun y fideo unwaith eto yng Nghymraeg safonol Ceredigion. Mae hyn yn hen arferiad gyda ni yn Llangynwyd, mynd o gwmpas y ffermydd amser y Nadolig, pen ceffyl wedi addurno gyda sur a rhubanau, Ac mae un hen arferiad, a'r cynta y clywes i sôn amdano oedd Ewyrth i fi yn dweud i fod e'n byw yn Llwyn Brain yn Grwtyn ac yn cofio'r Fari Lwyd yn dod ar draws caee Bryn Llywarch, ac mae hynny dros gan mlynedd yn ôl. Ac mae'r hen arferiad yn para o hyd. Ac fe glywoch chi ni'n canu'r hen benillion, Toron ni yn crimpe wrth groesi'r camfeydd wrth ddod yma i ganu. Ond mae'r Fari Lwyd, fel llawer o bethe ereill, yn moderneiddio, ac yn y dyfodol, tebyg iawn, taw mewn darnau jeep y bydden nhw'n mynd allan o gwmpas y ffermydd a'i mewn at y cwmni. Dyma'r cyfieithiad Saesneg.

Dyma'r tri phennill mwya adnabyddus. Wel dyma ni'n dŵad gyfeillion di nŵad i ofyn sgawn gennad i ofyn sgawn gennad